Alýo! Kyrkaýak! Men iki at ýok. Öýde tüwi ýok. Näme gürläňok? Eger tüwi gelmese agşam öýde palaw ýok. Lakgy-lukgyňam bilemok. Bolýa. Waý, Amangül jan, özüňmi gyz? Waý, saňa duşanym gowy bolaýdy. Çagalar-çugalar, öýler-içerler hemmesi saglykmy gyz? Woý, bu näme doňňara daş ýaly bolup dur, näme boldy muňa? Eje, Amalguly daýzam harby terjine öwrenşen, şonuň üçin harby diline gürleşdi. Hut şeýle!
Woý, o nädip harby diline gürleşmeli? Hä-hem şeýle.
Ýoldaş Ikatýok gelin eje, ýüzlenmäge rugsat ediň! Erkin aýdyberiň!
Woý Amangüljan ikat ýok jan diýýänä. Şu telefonyňy maňada bir beribalsaň menem öýdäki garýagdyjam bilen gürleşsem adamym bilen. Ýene telefon döwdüňmi sen. Ýok telefony men döwemok gyzym suwa gaçyrypdy. Düşündirmäge rugsat ediň ikat ýok gelneje. Men telefony suwa özüm sokdum akwarýumdaky balyklary wideo almak üçin. Ana Şoň üçinem bir çaga käýärlermigy? Meň gyzym-a telefon nähili gyzgynlykda erýärkä diýip pejiň üstüne goýup soms edipdir düýn barsam. Ine-de.
Mä.
Eke, senem Altan Gülaýdam ýaly harby tertine öwrülsene kakamdan. Aý, borla bir.
Alýo, Garýagdyjan! Eje,
Garga, garga, men pyşdyl. O nähili kimiň pyşdyly, seň pyşdylyň? Toba, sähel ýüz berseň başga biriniňki diýjek bolup dur. Öz pyşdylyň. Neme, garga jan, bu öýe geleňde bari telefon getirmeseň-ä gyzyň telefonyň işini gördi, suwa gark etdi. A? Eje, He? mitarit daşynyň bir böleginem getir diýsene. Ony näme etjek?
Şänik çakjak.
Baýy. Bärde daş gyrlandyr-ow şänik çakmana. Borany getir onda bolýa. Getirjeg-ä diýdigy. Ýoldaş ika jok gelnejek gullar nirde-ka? Towuk ketekde. Nirde?
Öýde-leý towuklara iým berip ýör. Wüý şeýlemi-ýa.
Ýoldaş eje.
Ýüzlenmäne rugsat ediň. Synanşyň.
Tabşyrygyňyzy ýerine ýetirdim.
Aýdyber. Ähli towuklaryň sag şahsy düzümini jemläp, horazyň yzyna düşürip, ýataga gabadym. Ýöne täze alan towugymyz horazyň diýenini etmän, goňuşlara gaçyp gitdi. Şo tentek towugy ýedi günläp ýekeje özüni gaban. Degme horazy! gadyryny bilsin.
Hut şeýle!
Waý, it, iki at ýok jora diýýän-ä. Meň-ä towuklam bar-a, şu aýdan metnäm goňşulara gaçyp gitse, Alat gitdiň, indi gaýdyp gaçmaz ýaly gazan oklaýan. Soňam üýşüp, goňşular bile iýip goýberýär. Pikirem etme, biziň towuklar gabaryn diýib-ä. Ýoldaş Pyşdylgenje! Towuklara beýle ýoguz daramak gadagan! Ýakma bişersiň, gazma düşersiň! Woý, woý, woý, woý! Jildir, jildir edip dillejesine gyz gyzyň! Durşuna akyl, durşuna nakyl gyz bu! Agşam dagy ýatman goşgy düzdi, özem ýatmady, bizem ýatyrmady. Aýt gyzym, şu akylly gürrüňi! Hut şeýle!
Birinjiden, ejem hemme zady elmydama dogry aýtýar. Ikinjiden, eger ejem dogry aýtmasa, onda birinji diýeni ýatla. Beý, bet, akylly aýdylan sözler-aý, e? Eje, gözüňi aşak düşüräý, barybir düşünmediň näme diýen. Eje.
Goý, telefon gelýärmi? Jaň gelýär.
Galdyrmana rugsat ediň. Rugsat! Alo, Men çigellem, hut şeýle, iki at ýok ýanymda, gürleşiň.
Alýo, kyrkaýak, men iki at ýok. Şeýlemi? Ura! Ura! Ura! Toba, näme boldugy? Öýe gelýär bu gün.
Näme sen, asyl onuň öýe-de gelenokmydy? Ýok-la, o sakogyň soňuna seretsene, öýe bu gün sowgatly geljekdi-ä. Waý, Hudaýa şükür, biziňkä günde sowgatlyja gelýä. Düýnem bir gujak gül getirdi. Eje, ony kakam toý äkitmek üçin getirdi-ä.
Agaş, ýanyňdakyň nämesine aşyk bolup bardyň hem murtuny pezderdip? Waý, nämesine aşyk bolandyr öýtýäň, harp eşigine aşyk boldum. Mährem ýarly menem özüne aşyk bolup baraýdym kem. Kakalara dil ýetirmek gadagan. Woý, çagam, kim seň kakaňa dil ýetirýä? Biz-ä kakaňy öwüp otyrys Amangyllaýzaň bile, eşigi özünden owadan diýip. Woý, sen nämesine aşyk bolduňaý şonuň? Men-ä halaşmadym, ejem durmuşa çykardy meni. Ýoldaş eje, jogabyňyzy tassyklaman rugsat ediň.
Synanç.
Ilki bilen mamam sizi daýymyň ogluna berjek bolupdyr. Toýuňyzam belli eken, ýöne siz öz erkiňize kakama gaçyp bardyňyz.
Oglanly öýde ogurlyk ýatmaz abaý. Onda näme? Ýoldaş harbylaryň zenanlary hem-de çagalary Indi bolsa baýramçylyk palawyny bişirmäge teklip etýän.
Çepe, döl! Deňleşme, saga! Ädimle! Agaý, agaý, dur!
Nirde gördüň seržandyň yzyna podpolkowyň düşüp barýanyny? Hatardan çyk-da düş yza! Hut şeýle! Çep aýak bilen meň yzym bilen ýagdaýyňyza görä we.